Haleluya! Nɔvinye, woyra wò le Aƒetɔ la me. Mebe woyra wò le Aƒetɔ la me. Makɔ nyavi aɖe na wò, nu yi ke Mawu makɔ na wò le ŋutia. Matsɔ akpedada na Mawu la, da akpe, da akpe na Mawu ɖe wò agbe ta. Gblɔ na Mawu be da akpe ne ɖe eƒe agbe ta, elabe elɔ̃ ya ale gbegbe. Dze gɔme na do gbe ɖa, da akpe na Mawu, ke nu na gblɔ nya ɖe na Mawu la. Gblɔ nɛ be akpe le yi vevi ya me la. Gblɔ na Mawu be da akpe ne be ena yi le agbagbewo dome la. Yi le agbagbewo dome yi le akpe dam ne la. Papa me da akpe nɔ tɔxe ɖe nɔvi ke le akpe dam nɔ le ŋuti ya. Meda akpɔnɔ ɖe nɔvi yi ke le akpe dam nɔ ɖe ŋkeke sia dzi, elabe ɖe menye wò le ke nɔ ge wòa la, ɖe menye wò asi o le ke wòa nɔ. Eya ta gbɔgbɔ kɔkɔe mie da akpe na wò la. Nɔvi le akpe dam nɔ le agbɔgbɔ kɔkɔe. Ewe gatsɔ nu sɔ kple ame nɔ be da ɖe mia dzi. Ɖe la Yesu mie le akpe dam nɔ ɖe wò ɖoɖo katã ta la. Trita kɔkɔe gã mi be mia xɔ akpe le ŋdzi ya la. Mi be miaxɔ akpe le ŋkeke ya dzi la, edzi le mía dzɔm be míawo hã míegale agbagbewo dome. Ɖe menye miawo yewo ɖe le ke nɔgoa la, ke nu gblẽ na aƒetɔ la be da akpe ne la. Gblẽ ne be dɔe ɖe dzi yi kafui la. Gblẽ ne be subɔe la, eya nye eƒe Mawu la. Eya nye wò Mawu. eya dze na kpedada eya dze na dodoɖedzi eya dze na subɔsubɔ miada akpe nɛ ɖa la meka nu yi ke me tom nèle o meka vevesese ke le woagbe dzi o meka nu yi le dzɔdzɔm ɖe dzi o nu ɖeka menya koe nye be ebe le nu sia nu me la míeda akpe na ye mawu la le nu sia nu me míatsɔ akpedada na ye mekpe ɖe ŋutsu míele akpe dam ɖe mawu le ŋdzi la Mawo dɔmenyo mamba da zekete lori kakata kabasu kala endolobo kando shika edzena kpe dada papa edzena kpe dada yata mi da kpe lolo njia le Yesu Kristo be ŋkɔ me hallelujah makɔ nya ɖe na nya yi ko be na xɔ le njia na zɔ le nya la me na nya be mawo ƒe vi vavã ye nya

miawo la mawu me mietso eye mieɖuwo dzi elabena ame si le mia me la etri akɔ wu ame si le xexea me gasi ɖa viwo miawo la mawu me mietso eye mieɖu wo dzi elabena ame si le mia me la etri akɔ wu ame si le xexea me haleluya mebe haleluya la megagblɔ be haleluya mawu nya la le gbɔgblɔm nɔ le yi ya me bena ɖe ewɔ yi ke le nye gbe sem ewɔ yi ke se nya ya mawu mee nètso mawu me eyae nètso egɔme koe nye bena ɖi woɣla wò kple kristo ɖe mawu me woɣla ewò kple kristo ɖe mawu me Mawu ƒe nya egblɔ na mi nenema be woɣla wò kple Kristo ɖe Mawu me. Elabe Yesu va ku ɖe tawò. Elabe afia wɔ xexea. Le Yohanes ƒe agbalẽ ta gbãtɔ me, wobe Kristo Yesu manɔmea, womewɔ naneke o. Yesu manɔmea, womewɔ ewoe ke le nye gbese me o. Womewɔ nu sia nu yi ke le asi wa womewɔ ya. Yesu manɔme elabe Yesu mowɔ le eya tɔ be ele Mawu me. Mawu me míetso elabena eyae wɔ mí ame ke ɖu xexea dzia eyae wɔ mí. Eya me ke kpɔ ŋusẽ le xexea dzi ɖela Yesu Kristoa ye mee míedo go tso. Haleluya! Yeta Yesu yi ke le mía mea, etri akɔ wu ame yi ke le xexea me. Etri akɔ wu ame vɔ̃ɖi. Etri akɔ ŋutasẽla. Etri akɔ wu adzewo. Etri akɔ wu akpasuyɔlawo. Etri akɔ wu ame yiwo sana gbedo. Ne ɖe Aƒetɔ la metri o, xɔa kɔ le mewòa, egbe mɔ sa doa, ne ku xoxo va yi. Ake ke Yesu le mewò, eye wòhana le Yesu me ta, eye wosa gbe doa, gbe sa meɖi o, eye woyɔ le trɔƒea, etrɔ mena mɔ metekpɔ o, elabe Aƒetɔ Yesu koe dze le teƒe ma, woyɔ le apipi alo ahuhɔe me ahuhɔe da asi le ŋuti o ahuhɔe kaka elabe efiawo dzi fia ŋusẽtɔ ƒe ŋusẽtɔ ame yi ke me nèdo go la ame yi ke me nèlea eya dze le ahuhɔe me ahuhɔe kaka edu xexea dzi la ebe dzinu lae nenye eye woyɔna woƒe teliawo alo tiviawo alo nukpɔmɔwo me eye woyɔ be nadze wolé hea ɖe dzi wa yesue dze le teƒe ma tivia kaka eye wodzi wo le woƒe trewo me wokɔ tsiwo kɔ ɖi ku tsi ɖe me be yewoayɔ wo luʋɔ yewoatu nu kple wo luʋɔa o oh, haleluya mele ɖokuiwo si o la ele mawu me wobe mawu me mietso Eyi ke Yesu dzia ehiãtɔtɔ yɔ ŋutɔ ɖokui eye wòae ne kpɔ agbe. Ènya nu kae dzɔ ɖe dziwò le zã ya me? Medi be agblɔ Mawu kɔ ga ɖeɖe va nɔ le zã ya me. Dziƒo Mawu kɔ ga ɖeɖe va nɔ. Ena ame vɔ̃ɖiwo wu wo ɖokuiwo. Ele nya ɖe se ge le ŋdi yebe ame yiwo tso ɖe wò agbe ŋutia, wotsrɔ̃. Megblɔ nya de wò agbe me be megbɔgblɔ be ame yi wotsɔ ɖe wò agbe ŋuti le srɔ̃ ma fi nuyana keke ma. Ele wo ŋkɔ sem ge be wotsrɔ̃. Tsɔtsrɔ̃e nye wotɔ. Eɖu xexea dzi elabe ame yi ɖu xexea dzi ye le me o. Ame vɔ̃ɖiwo ɖo nugbe ɖe ŋuti o. Ake wobe kpɔ ɖa, eviwo Mawu me mietso. Yesu ɖu dzi na wo. Vɔvɔ̃ ne te ɖe axa tso agbadɔ gbɔ. Elabe ame yi ke me nèle amea tra kɔ ame yi ke le xexea me. Yesue dona ŋusẽ ame. Ne do ŋusẽ wole ŋutia, eye dze na kpedada. Mawu me mietso. Meɖe vɔvɔ̃ ɖa le woagbe me le ŋutia. xɔ mawo dzi se xɔ ɖela yesu kristo dzi se eye nàxɔ gbɔgbɔ kɔkɔea dzi se be ame yawo yi de megbee ya elabe yewo menɔ ame manɔ agbee ya mo xexea me ƒe nuwo megado ŋɔdzi na wo ame vɔ̃ɖiwo le xexea me womegado ŋɔdzi na wo ŋutasẽlawo megado ŋɔdzi na wo meɖe vɔvɔ̃ ma ɖa le woagbe me le ŋuti ya ɖe menye aƒetɔ yewo ɖe Agblɔ be ɖe menye Yesu yeo ɖe. Agblɔ be ɖe menye gbɔgbɔ kɔkɔe yeo ɖe. Agblɔ be ɖe menye Mawu dɔlawo Mawu dɔ ɖo ɖe ye ŋuti yeo ɖe. Aƒetɔ ne xɔ le ŋuti ya. Aƒetɔ ne xɔ le ŋkeke sia dzi. Be ame vɔɖi ŋutasẽla aɖu ye ŋutɔ ƒe lã eye wòano ye ŋutɔ ƒe ʋua mua be wain. Ne ɖo adze wo ɖe viwò ŋuti ya. Ye ŋutɔ aɖu ye ŋutɔ ƒe viwo, aŋlɔ be be ƒe viwo ɖu mee le, elabe nye agbea trɔ, eye mɔ yi wotoa, emɔa tu ɖe wo. Ŋutifafa nanye tɔ le ŋutinye, ŋutifafa nanye tɔ le ŋkeke ya me. Wo be nànya be èɖu xexea dzi, elabe ame yi ke le mewòa, etri akɔ ame yi ke le xexea me. Le ɣedzeƒe etri akɔ wui, Le dziehe, etri akɔwui. Le anyiehe, etri akɔwui. Le dziehe, le ɣetoɖoƒe, ɣedzeƒe kple emawo katã, le dzogoe eneawo katã dzia, wobe tri akɔ wo. Afi me yewokɔ wò ɖo be makɔ wò afɔ xlã ɖekpe ɖeke o. Subɔ Mawu. Subɔ Mawu. Subɔ Mawu. Do dzi ɖe Mawu nu. Medzi be wò dzi neku ɖe Mawu nu. Mebe meka nui ke le dzɔdzɔm o. Wò dzi neku ɖe Mawu nu. eye nàkpɔ mɔ na Aƒetɔ la le nu sia nu me. Ehiã wò subɔsubɔ, ehiã wò kafukafu, ehiã wò akpedada, ehiã wò dodoɖedzi be nàkɔ ɖokuiwò na ye be yeate ŋu awɔ nu yeye le wò agbe me. Give your life to the Lord. Give your life to Christ and you see the marvelous thing. Don't Tavi,